Beekni keennallee seenaa ajaa'ibaa ka anillee beeku, ka isaanillee beeku, ka Rabbillee beeku, ka kaleessa jaarraa ilma ammaa fuutee deemta laminii zeeti hedaalle jedhamee ittiin diqqaataa ture keessa bahee biyya Itoophiyaa tanatti Ba'Itoophiyaa yemmitnooruu Muslimochi nuun jedhaa turanii Hadha tola rabbii kiyyaa ta'ee ya Ethiopia muslimoch kaleessa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Muslima Ethiopia keessa jiru jedhanii nu eebbisanii waan gaarii fakkaatee aamiin jedhaa turre rabbi gabrummaa san nurraa mulqee bilisummaa diiniitiin ol nu baasee nama diin rabbiitiin bareedu kayoo wal gahee lamin taganaa nyaachu

Yaa hawaasa kiyya! Wanni namni kamuu beekuu qabu maali? Qur'aanni addunyaan tun dubbattee namtichi Yahuudaa maal jedhe? Faaruun ka Rabbii Qur'aana buusee Islaama hurrii itti buuseedha. Thanks to God who have sent this Qur'aan but Muslimummaa do not treat. Even if they read they do not understand. Even if they understand they do not put in practice. Qur'aana laqad yassarna al-Qur'aana lizikri ka Rabbi jedhe hedduun namaa anaa hin laafne jedhee qara'uu dide. Hedduun namaa seera ilma namaa fudhatee itti dalagee seera Rabbii dagalee deeme. Kanuma laalee namtichi Yahuudaa yaa hawaasa muslimaa Ka seerri jiruuf jirenna isaa balchu itti bu'e yaa ummata hurriin ittu bu'ee jedhe. Akkamitti jennaan osoo hundi keessan qur'aana dubbistanii osoo akka dubbistaniin hubattanii osoo akka hubattaniin itti dalagdanii the rule and the regulation of the world become the Quran. Silaa seerri addunyaa tanaa guutuun Qur'aana kana taa isinii warra harkaa qabutu dhamaye eessaan jijjiiramnaa nuun jette addunyaan. Wallaahi waan garaa nama nyaatu. Dhiyoo kana daa'iin wayii gara Dabuubii kana deemee Qur'aana kana irra haasawe, haasawa akka ulamaa'iin keenna haasawanii, ka akka ustaazni keenna Shee Abdallaa haasawanii, Shee Amaan Loloo haasawanii, namoonni ulamaa'iin akkanaa haasawe ulamaa'iin haasofni irraa bareeddu. Namtichi Biyyi biyya diiniin keessatti hanquuti. Akkanuma dhageeffatee dhageeffatee yaa akii haasawa bareedaa kana ka yoo haasawan mi'aayu kana ka jiruu namaa tolchu kana ka biyya namaa tolchu kana ka biyyee namaa tolchu kana eessumaa dhageettanii jedhee yeroo inni akkana jedhu ergamaa rabbii irraa dhageennee waan inni jedhe dhageettanii ergamaan rabbii ka arsii dhufe sun ka baaleen dhufe sun Ka Jimma dhufe sun, ka Harargee dhufe sun, Booranaan, Gujii, Sidaama, Walaayittaa, warra eeganaa ammallee Dabuubii kana maa dagatee, maa adda nu qoodee jedheen. Yeroo kana Daa'iin sun maal jedheen? Bar Ergamaan Rabbii haa eeganaa qaamaan nu bira hin dhufne, ergaa Ergamaa Rabbiittu nu bira dhufe jennaan. Yaa ummata kana! Yaa ummata kana! Yaa warra ergaan Ergamaa Rabbii isin bira dhufe! Eeganaa ergamaan gaafa isinii himu sani achuma dhagayaa dhossaa isiniin jedhe moo ummata kanaan gayaa jedhe jennaan ummata kanaan gayaa jedhe maarree ergaa ergamaa rabbii dhossitanii wal himannaan teenna amaama rabbii haa taatu wallaahi akkana jedhe amaama rabbiiti isin kassasna ummata arsii amaama rabbiiti isin kassasna ummata baalee amaama rabbiiti isin kassasna ummata harargee Amaama rabbii ji isin harka sasna ummata jimma diinii bareedaa qabattanii nu dagattanii jaannam nu nyaate nama itti himannu hin qabnu fuundura rabbiiti wal haa arginu amma homaa hin jennu deema jedhanii nu biraa lixan seera nuti adha itti dalaguu dadhabnee addunyaa tanaan jijjiiru osoo qabnu biraa dhokannee akkanatti eeganaa dhamaanee hafnee jechuu